Dyn ni 'di bod yn ffodus iawn i ga'l y co- Comisiynydd yr Iaith Gymraeg a llawer o ddarparwyr yn neud gweithdai diddorol iawn a 'dyn ni'n gobeithio bydd y mynychwyr heddiw yn mynd yn ôl i'r cymunedau gweithleoedd ac yn rheadru be' ma' n'w 'di dysgu heddiw yym i'r gymuned ehangach i ga'l effaith cadarnhaol ar yr iaith yym a sut 'dyn ni'n mynnu gwasanaeth Cymraeg. Ie, wel 'dyn ni jyst yn falch iawn bod heddiw 'di mynd cystal yym ac yn gweld e fel penllanw yym y prosiect mewn ffor ag ni'n gobeithio'n fawr bod modd adeiladu ar y cynsail hyn yn y dyfodol achos ni'n gweld bod y fath prosiect hyn yn enghraifft arbennig o dda o cyd-weithio ar draws yym ystod eang o bartneriaid a meysydd gwahanol. a ni'n gobeithio'n fawr bod e'n mynd i esgor ar yym adeg o mwy o weithio'n strategol a lefel strategol yn y dyfodol. Yym ddiddorol iawn deud y gwir. Ma'r ma'r yym gynhadledd yn gyfle i ni ddod i weld llawer o bobl sy'n gweithio yn yr un maes neu sy'n gweithio mewn meysydd sy'n gysylltiedig ac yym dwi'n falch gweld ch'mo' bod y s- comisiynydd yn sylweddoli bod Sir Fflint a Sir Ddinbych a Wrecsam yn yn bwysig iawn yng Nghymru. Oedd o'n profiad gwych, yy gallu cynnig pethe gwahanol i'r bobol ifanc, pethe fysa n'w ddim fel arfer yn neud, yy gweithdai ymarferol tu allan i'r i'r dosbarth, addysg anffurfiol rili, wbath fedrwn n'w ystyried yn y dyfodol fel gyrfaoedd 'w'rach. Yy ie pethau sa n'w yn gwerthfawrogi yn edrych nôl arnyn n'w wedyn.
Wel mae'n casglu pobol yy gyda'n gilydd i helpu. A mae'n anodd yy i defnyddio iaith yn y gogledd dwyrain. Yym f- fel e- example yy mae dynes yn byw yy drws ar un o fi. Mae hi wedi dysgu Cymraeg ond dydy hi ddim yn siarad Cymraeg efo pobol. Mae'n boeth a mae'n anodd. A gweithio ar y ffin mewn unrhyw swydd ieithyddol gallu bod fatha curo dy ben yn erbyn wal weithie a ma' prosiecte fel 'ma'n helpu denu pobol yym tynnu n'w fewn dangos iddyn n'w werth yr iaith yy a oherwydd y ffyrdd gwahanol fedri di fynd efo'r iaith. Yn amlwg mae'n dalcen calad mewn rhei ardaloedd, lle mae gen ti lai o bobl yn siarad, mae'n anoddach wrth reswm. Ond dwi'n meddwl bod yr gwaith oedd wedi cael ei wneud gin rheolwyr y prosiect yma yy wedi talu ar ei ganfed, a deud y gwir, yym a'r diddordeb oedd o wedi gynhyrchu yy yn gymunedol. A hynna 'di arwain wedyn at weithgareddau oedd wedi denu yy nifer fawr o bobl. O ran y ddeddfwriaeth, 'yn ni, 'swn i'n dweud, Mewn sefyllfa weddol o gryf, mae 'da ni ddarn o ddeddfwriaeth, Deddf 93 yn San Steffan, Deddf Mesur fan hyn 2011. Falle be sydd ddim gyda ni yw'r hyder i ddefnyddio'r gyfraith yna yn y modd fysa'r Gwyddel yn wneud, maen nhw'n defnyddio eu cyfreithiau, maen nhw'n herio. Mae angen i ni feithrin fwy o hyder er mwyn a. Bod yn bodlon herio fwy. Yym dwi 'di yym defnyddio pres Cymraeg efo'n gilydd trwy Mentrau-iaith y Gogledd efo ngwaith i yym darparu yym gweithdai i clybiau gwawr yn Wrecsam, Rhiwabon, Wyddgrug a Treffynnon i wneud yym gweithdai sydd yn addas i ddysgwyr i helpu dysgwyr yn yr ardaloedd yna i bontio drosodd i'r gymuned Gymraeg ac i cymryd rhan mewn pethe ysgafn yym trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae Wolof yn cynnig cyfle anhygoel ddweud y gwir i gael yy partneriaid gwahanol at ei gilydd yym er mwyn buddsoddi yn gymunedol yym yn y Gymraeg a rwbath fysa ddim yn bosib heb yr project yma. A un o'r ffyrdd mae'r Prosiect Iaith Cydweithredol yn brosiect arloesol Ydy'r ffaith bod o'n caniatáu ac yn wir yn annog ni, yym, gwahanol sectorau, grwpiau a mudiadau i ddod at ei gilydd i gyd-weithio. Dydodd y Comisiynydd bod hwn, yr elfen yma, yn rhywbeth wych, dwi'n credu'r geiriau nath hi ddefnyddio oedd anhygoel, yym, a oedd hi'n gobeithio gweld rhagor o'r math yma o gyd-weithio yn y dyfodol. Wel dwi'n me'wl yn yr ardal yma mi ydan ni'n cydweithio llawer iawn achos bod 'na yym lai ohonon ni fel Cymry Cymraeg yym mi 'dan ni yn cydweithio ag yn trio helpu'n gilydd gymint a fedrwn ni mhob ffor. Wel fi jyst yn falch iawn i weld gymaint o bobol yma heddiw yym mae wedi bod yn fach o broblem bod 'na gymaint on' y fath broblem 'dyn ni hoffi 'i ga'l 'de? Yym ie so na dwi'n jyst yn falch iawn ac dwi'n ddiolchgar iawn i bawb sy wedi cymryd rhan yn y prosiect. O ran fi a swydd fi'n bersonol, yr dewisiade o ran addysg anffurfiol fedri di ca'l yym tu allan i ysgol tu allan i stafell dosbarth sgilie ymarferol sydd yn defnyddiol i ti yn bywyd go iawn a hefyd bod addysg gallu bod yn hwyl. Wel dwi'n newydd annerch y criw yma sydd yym wedi casglu yma heddi yym dwi'n dwi'n deall bod nhw mae'r un o'r traeon cyntaf maen nhw wedi casglu yym yn griw mawr yym mae'r hefyd ddweud dwi'n cael yng Nghyffroi gan beth dwi wedi gweld yym o anerch y criw sydd yn dod o'r sector breifat o'r trydydd sector yn cynrychioli lot o wahanol fudiadau hefyd o'n i'n sylwi lot o bobl yn gwrando ar trwy offer cyfieithu. So mae'n amlwg bod y cynllun yma yn cyrraedd pobl gwahanol, ac felly reit gyffroes i fod yn annerch ac yn trafod rôl y Comisiynydd a sut gallwn ni, uh, fel corff, gweithio gyda'r ymbarel yma o gyrff yn y gogledd ddwyrain i greu newid o ran y Gymraeg. Uh, dwi'n bod yn cyfle da i gyfarfod bobl fysa chi ddim yn ei fel arfer sydd yn gweithio yr un un maes â chi ond 'w'rach bod chi jyst heb gael y gyfle i ddod i nabod nhw, yy gweld sut rydych chi helpu'ch gilydd, gweld sut maen nhw wedi gweithredu'r prosiect yn wahanol i be wyt ti, yym rhannu profiadau a mae'r gweithdai hefyd yn cyfle da i ni gysylltu efo'r Gymraeg heddiw a dyfodol y Gymraeg, gweld be fedrwn ni wneud, be sydd angen i wneud, be sydd yn digwydd. Faswn i'n licio gweld parhad i'r prosiect a rhagor o gyfleoedd i ni fel mentrau a phartneriaid ieithyddol parhau i gyd-weithio ar prosiectau treftadol a ieithyddol gyda'n gilydd.